سڵاو ئازیزان و خۆشەویستان لە ئەڵلقەی و جارە گەڕان لاتەن لە بەرنمەکەی خۆتان بەرنمەی پرتە پرت لەگەڵ ئەو دوو خێزانە بەڕێزاوی دامی مشکلیان هەیە بە تایفە نازانم مارە کاک نزاری لەگە سەرداری برایدی دەمە لەگە شنگی هەردەمە لەگە فلانە لەگە فلانە ئیدی مشکلیان زۆرە

یەعنی ئەمرۆ چی نانی دەخۆم مرچە مرچە دەکەم. باکە هەر نازانی نانیش بخۆی ئەو هەنگەی. ئەجا بەڕاستی سپا پێت بڵێم. ئەوە چیە. باش ئەی. قەپات کەو نانی. ئەمە یەک تەمەنە ئیش لۆ تو دەکەم. ئەی. ئەوندە چەقە چەقەم لەگەڵ عالەمێ کرد یەک ددانم لە دەوی نەمایە ئەگەر ئەو پارەی لە تۆم سەرف کردیا ئەگەر ئەو پارەیم لە دەو ددانی خۆم سەرف کردبا ئێستا نەوعە گەنجەچکە بوو ئێستا نەوعە کەسەچکە بوو ئێستا وەها بە تەمەن نەدەبوو تێدەگەی یان نا ئەجا ئێستاش گەمەم پێ دەکە دەرێوەلا مرچە مرچێ دەکا نارێ وەڵا کاسبی لۆ من کردیە پارەکەی هەموو لە دەستە من کردیە دەرێ وەڵا وچی ناین دەخۆی مرچە مرچێ دەکەی ئەو پارەیە بدەوە با بچم دەوت دانم پێ چاکە. دەوت نانی خۆت دیتیت چاکت کردیتەوە تاقمێکی نوێت دانایتەوە ئەمن ئاه. ئێستا دەوم بکەمەوە دەرێ ئەشکەوتە. دەمکەوە ئاه کامیرە بکەمەوە ناوەلا عەیبە ناکەمەوە نانی بکەوە. ئەوە نەبایە ئەوە یەک ئەوە دوو، ئەوە سێ، ئەوە چوار، ئەوە پێنج، یەک ددانی بە تەواوی، ئا، عەفوەن، یەک ددانم بە تەواوی نەمایە. زانیت چیە، ئەگەر مادەم مشکلەت ئەو ددانانەیە ئەوا کێشەی نیە، زۆر بە پێشەوە نانی بخۆ، مڵچە مڵچیش مەکە، حەیفە، مڵچە مڵچ بۆ زەلامی ناکە، عەیبە کە نانی دەخۆی باوکت کاکە خۆ مڵچە مڵچێ ناکەم، مەسەلەن وەکی نانی دەخۆم یەکسەر قووت دەدەم بەس دەنگێ قۆرگم دێ خۆ خەتای خۆم لێ ئەنێ ها.

وا عەیب نیە ژن وا بە پیاوی برێ دەرێ وەڵا ئەتوو دەرێی مۆلیدەی هێشتا کاتم نەکرای ئێ دەزانی ئەمنۆ پرخە پرخێ دەکەم خاتونی بەڕێز پێت برێم ئەهاها ئەمن ئیش دەکەم شەو و ڕۆژ غار دەدەم شەو و ڕۆژ ڕاوەناستم لە سبەینێ هەتا ئێوارێ حەمەلاتی دەکەم دەچم حەمباری دەکەم هەرچی کاسبیەک حەڵال بی ئەمن دەیکەم ئێ ئەو هەموو ماندی بونەی بکەم ئێ تو بەتەمای بێ مۆمارێ لۆ من بەنزینم لێ بڕایە بکوژێمەوە هە پرخە پرخیار دەکەم دەنگ و مەردی هەقی ماندی بونیە. بەس شتەک مەسەلەن تو ئێستا لەخوای بەزاوی کارەبا

مانگ سی ڕۆژ سی و یەک ڕۆژ بیست و هەشت ڕۆژە جارێ بیست و نۆش دەردەچێ بەس قەی ناکەنێ ئەتوو سی و دوو ڕۆژ لە ماری بابتی لۆ ئەمن ڕۆژەک بەتوو نەگۆتێ لۆ ئەوندە دەچێ ماری بابت. بەخۆت دەرم دەکەی. ئەی ئازیزان و خۆشەویستان ئەی وا دیارە مشکلەکەی وانە توڵی دەکێشی ئەی ئەمەش نا بیلێتان دابڕێین. جا ڕاوەستە ڕاوەستە توولە وەنیا. ئەرێ وەڵا توولە. ئەوەش توول گارە گاری لەگەرە من دەکا شەوێ هەتا سبەینێ لێ ناگەڕێ بنووم ها گۆت پێشم گۆتی گۆتم سبەینێ تاواری ئیش دەکەم شەوێش مەعەدەل لێ ناگەڕێ بنووم هەر گاسم دەکا پیاوەکە هەستە درم چیە درێ بنوە پیاوە کە هەستە چیە بنوە ئێ لۆوە دەکەی وەڵات پرخە پرخێ دەکەی ئێ کاکە یانی پرخە پرخۆ بەدەستە خۆم نیە تە تالی بچی لەقۆ فەشکە بنوی تە تالی بچتە قاچ سەرێ تە بەس خاتون یەک تێبینی گچکەیە قەوسمان دەی تخوا ئەگادەدار لە قۆسەکەوە لێ بارێ کە بێت وەنای عەلی نەبی ئەوە شتەکەیە ئەم بارە. عەمباریشی لۆ عەمبار عەیبە؟ نا وەڵا عەیب نییە بەس من شانازی بە خۆم دەکەم کە عەمباری دەکەم بە شانازیەوە چار پەردە چار پەردە جاروێ لەسەر شانم دادنێم جاروێ بە گوریسی دەبەستمەوە بە حەبلی دەبەستمەوە لە پشتم هەتاوەکو لۆ کابرای دەگوازمەوە جارەکەی دی عارەبانەم کڕی ئەوەتە بە لۆ بەحسیەوەی ناکە جارەکەی دی ئەنگوستیلەی فرۆش عارەبانەکەم پێکڕی چوو بە عارەبانە بردە بازاڕی دزەکە ڕالیان دزیم ئەدرۆ باسی وەش ناکە خەرک دزیشم لێ دەکە لەسەر عەمباری

هەیانە گو پارە بیشتانە توری دەخۆن لە جادە زەخۆیان لە ڕۆژ زانە بیشتە تا پێ دەکەن خاتن تور لەگەر ئاوی دەخوات پارێری ناکە پارێ نانیش پێوە ناکە نانی پێوە ناخۆم کاکە دوای تور خواردن خۆحیب نییە کاکە پیاز تور سیر ئەم نەوشان لە دەخۆم ئەوە دەرێن باشە لۆ نەخۆشی شتی باشە تور و سیر بە فەردە دەینەوە مارێ بە فەردە

ئەوەنیە پێت وەدام عەیب و عاری من لە پێش شاشەی تەلەفزیۆنی پیشانی عالمێ دەدەی دەرێ وەلا گڕە گڕێ دەکە دەرێی مۆلیدەیە گڕە گڕ نا پرخە پرخ دەرێ پرخە پرخێ دەکەی ئەتوو مۆلیدەی ئەتوو دەنجی تەرەکتەرت لۆ لە جیاتی تەرەکتەرەکەی دەنگەکەت لۆ خۆتا تێشەوان دەردرێ وا من وها دەکەم و چی دەنووم دەرێ وها دەکەی

ئاهات بەعسی توم نەکردیە دای ئەتو جارەکەی دیکە چویە سالۆنی پرچی خۆتت مێش کرد دوای هاتیەوە وەڵا ڕام لێنیە دەچم لادەبەم مێشەکەی ئەم نازم مێش هەرچیە مێش ئەوەی دەفڕی وە بەسەر مێش ئەدی مێش ئەدی وەکی دەنیشی تۆ لەسەر هەموو حەلوە. ئا دوایە چوی چت کرد پرچی خۆتت ڕەش کرد ئەو جارەی چوی زەردت کرد ئەو جاری سۆرت کرد دیسان چوی زەرد کردەوە وەڵا ئەو پرچە زەردەم لێ دێ ئەمن پارەی لۆ تو دەینمەوە خۆتی پێ جوان دەکەی ئەجە عەیبی عالمیش ناو عالمێ بەڕەڵلا دەکەی و دەرێ وەڵا عەیب و عاری ئەوەیە ئەگەر ئەمە نەبەم ئەتوو ئەو نەوعە ژنەی بچی بە کەیفی خۆت ڕۆژێ سی و دوو جار بچی سالۆنی کەس حەق سالۆنەک مارک میوزیک ها بە تەنشتمان تخوا وەڵا کابرا برێ چێ وەرە وەرە نا نا وەرە وەرە وەرە با پێت وەرە جێ بدە من جێ بدە من ئێ وەڵا ئەوە لەبەر خاتری وەی کە زوو زوو بچتە سالۆنی چۆن نیوەی کرێش دەدا دەداتە ژنەکەی ئەوەی کە لە سالۆنی نیشتە کە سالۆنی گرتە لەوێ درێ بەس هەتا زوو بیستی سالۆنی ئەوە ئەوە زیرەکە زۆر زیرەکە لەو حالی خۆی ها زۆرزانە واللە زانی دی پارەی نیوەی کرێش دەدا بەس سالۆنەکە بە دوور نەکەوی دل لە جیانم ئێ. میوان میوان میوان لارێ سلام علیکم ئەم دەسمە شۆرێ لە تیاتیوی شیوی لەنێ.

یە بە ڕێکە چاو چاو بەخێرات یا ڕبی بە هەندەی نەمایەوە ڕاکی شنۆخم ئەی ئازیزانە خۆش ئێستا وا دیارە هاتنە کۆتای بەرنامە و ئەڵقی ئەو جارەی وا دیارە ئەو دۆش مشکلی خۆیان لەخۆیان هەڵکردو ئەمە هیچمان پێ نەکرێت سفر ڕێک بەدەست